Кайнатма. Берегез Алсу, икенчегез Айсылу. Ияме? Ә, класста ничә Алсу булды синең? Бер генә идек. Үзең генә идеңме? Ия. Айсылу син? Ике Айсылу, бер Алсу. Бездә әле ничә Алсу иде? Айсылу юк класста. Ну, Айсуллар чыннан да безнең э, гимназиягә бәлки шул икәвебез булганбыздыр да, ләкин без бер класска туры килгән идек. Әй, теге бик таралган исем дип әйтә алмыйм мин, Айсул исеме мәсәлән. Ә Алсу таралган исем. Алсу таралганрак. Иә. Мин гомумән кечкенә чакта уйлый идем, үскәч мин Алсу булам дип теге. Рус балалары белән йөри идек э, балалар бакчасына, аларның исемнәре бит инде төрләнә ничек. тә. Екатерина, Катя мәсәлән. Катя, әйе, Миша, Михаил, мин әйтәм, Айсул, наверное, үскәч мин Алсу була торганмындыр. Ә миңа исемне Айсылу дип кушарга теләгән булганнар. Менә Между күрдеңме? прочим. Карале. Ә, ә, алсу ул безнең э, э, розовый вода. Айсылу, к- а, Ай, Сылу. ну, Ай, Лунная ай, ай, красавица. лунная Лунная красавица. красавица. Ә мин төн. Ләйлә. Очраштык. Юзы шаштык. Карагыз әле, кызлар, без сезнең белән җыелдык бүген энтузиазм дигән темага сөйләшергә име? Хәзер мин тиз генә безнең тамашачыларга сәламләү җибәрәм дә, аннан соң башлап җибәрербез, яме? Кайнатма. Барыгызга сәлам, минем исемем Ләйлә Лерон. Без сезнең белән Кайнатма подкастын я тыңлыйбыз, я карыйбыз. Һәм монда без сәләтле, әдәпле, матур кешеләрне чакырабыз подкастка. Бүген бездә Алсу белән Айсылу, алар безнең белән энтузиазм темасына сөйләп китерләр. Әйдәгез, кызлар, ничек аңлыйсыз бу терминны? Нәрсә ул энтузиазм? Гомумән, дөньяны энтузиастлар тотып тора дип әйтәләр бит, шундый гыйбарә бар. Ә, әгәр дә энтузиастлар булмаса, һәркем үз ягына гына каерып, үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртып, үзенә кирәклесен генә эшләп, ә, һәм, белмим, гомумән, бәлки, әллә кайсы якларга киткән булыр иде бу тормыш дип әйтик инде, ләкин энтузиастлар ничектер кешелек турында уйлап, яисә милләт турында, яисә халык турында, яисә табигать турында. Алар яисә подъезд турында. Алар гомумән төрле-төрле нидер глобаль масштаблар төрле булырга мөмкин бу глобаль фикерләү дип әйтик инде, ләкин нәрсәләр үзләреннән тыш тагын кем өчендер яисә нәрсә өчендер хезмәт итәргә тырышучылар һәм бу бушка булырга тиештер инде. Энтузиаст ул күп очракта менә ничектер шундый үзенең шундый инициативаларын Нәрсә- Нәрсәдер бәрабәренә, бәлки үз вакытын яисә дә гаиләгә буласы игътибарын э, корбан итеп, менә шушылай итеп э, эшләүче, яшәүче кешеләр. Мгм. Ә син ничек үзең? Мин кыскачарак итеп әйтим инде. Мин энтузиазм минем өчен күңел биреп, яратып, җаныңны, ниндидер үзеңнең энергияңне биреп эшләү. Һәм мин бик килешеп бетмим Айсылу белән бушка эшләү. бушка эшләү миңа калса бүгенге заманда ул күбрәк энтузиазм түгел, э, альтруизм. Альтруизм, әйе. Э, ул альтруизм җигел акыллылык дип тә әйтер идем. Шулай да булырга мөмкин әйе, чыннан да. Энтузиазм бит инде ул менә э, яратып э, Ничектер бирелеп эшлисең. Син анда йоклыйсың да ул уй белән, яме торасың да ул уй белән, нәрсәдер эшләргә тырышасың, үзгәртергә Ләкин менә тырышасың. акча анда беренчел түгел. Әйе, Юк, ак- акча анда килешәм, беренчел акча түгел. беренче Шул- урында Чөнки менә түгел. анда э, нәрсәдер сине идея, ниндидер идея сине алып бара каядыр, син шул идея артыннан барасың, син аңа хезмәт итәсең. Һәм анда акча бармы һәм ул ничә дә- нинди күләмдә, ул беренчел түгел. Булса да. Но күп очракта хәзерге вакытта э, теге статистиканы эшләгән кешеләр эшкә йөрүгә э, акча э, беренче урында түгел икән күп кешенең дә. Беренче урында ул коллектив, әйе, беренче урында урында коллектив, яхшы эш урыны, аннан соң э, ниндидер син эшләг, эшләгәндә ниндидер яңа әйбер өйрәнсәң, менә ул кеше йөри. Нидер рухи канәгать. Әйе, Хисе үзеңне мәсәлән. теге реализация диләр. Дөрес. Хәзер бик актуаль бит инде ул мәсьәлә. Менә үзеңнең ниндидер Потенциалыңны, ниндидер үзеңнең хыялларыңны, теләкләреңне каядыр тормышка ашыра аласың икән, син шул урынга омтыласың, син шунда булырга телисең, шул җирдә. Кайвакыт синең эшкә йөрмәвең отышлырак та булырга мөмкин, акча ягыннан. Шул хәл өчен, чөнки эшкә барырга кирәк, анда ул шул ук чыгымнар бит инде, анда барып кайту, анда әле син ашыйсыңмы, ни нәрсәдер, син барыбер теге бик күп чыгым, әле бәлки акланамы, юкмы. Ну менә нәкъ шулай ук бит киттем бит инде мин эштән. Офиста эшләгәндә, мин әйтәм, санап чыгардым да, мин әйтәм, мин ярты зарплатаның күбесе Китә. Юлга. Киемгә, юлга, ашарга. Коллегалар аша алсам, мин ланч ашарга имеш таки, бергә ашыйбыз ресторанда. 350 сум гына кебек тоела ул. Тапкырлар Мин ашасаң. Тапкырлар карасаң, анда китә ул. Мин санадым, дим, мин бит мин бит нәмә йөрим, мин күтәрәм. Көн саен сәгать 8-дә чыгып китәсем тәлешкәйме? Мин әйтәм, кирәк түгел бит бу. Менә шуңа күрә 10 нчы ел өйдән генә утырып эшли. Шуңа күрә эштә ниндидер менә атмосфера булса гына, ул акланса гына, бу очракта гына чыннан да аның ниндидер бер ләззәт алып эшлисең. Эшкә барып та бу менә шушы. Ә кайчан менә сез беренче менә энтузиаст белән эшләнгән эшегезне хәтерлисезме? Менә Алсу, син нинди эштә эшли башладың шулай? Мин хәтерлим, минем беренче мин гомумән энтузиаст булып туганмындыр, мөгаен, чөнки минем ул мәктәптә үк башланды. Мин Сигезенче класста укыганда яза башладым газета-журналларга, журналистика белән кызыксынып киттем һәм тугызынчы сыйныфта укыганда мәктәптә гәҗит гәҗит чыгара башладым. Теге Word-та эшләп аның ниләрен. Без дә чыгардык. Верскларын, әйе. Тәрәзә дип атала торган газета иде ул, атна саен чыгардык һәм мин аны берүзем эшли идем мәктәптә. Аннары теге балалар кызыксынып китеп, безнең мәктәптә шулай журналистика түгәрәге оешты. Һәм ул газетны инде без 4-5 кеше бергәләп чыгара башлаган. Менә бит. Менә безнең андый тәҗрибә бар. Чыннан да өч кыз без Кем әле ул? Нәрсә ул? Кызлар. Роза, Алинә, мин. Без ясадык. Шул бер команда исез. Шул бер команда. Әйе, без шушы газетларның битләрен Версткалап шулай ук әле ул вакытта безнең өчен компьютер ятрак Әйе, яңа әйбер, әйбер әле иде ул, өйдә әйе. ул юк компьютер, ул бар Мәктәптә менә шул генә, әйе. информатика бүлмәсендә генә бар. Ул синең ә, газетаңның шул информатика укытучысы, э, анда дизайнер да, кемдә инде имеш, син бит инде якын килә алмыйсың. Шул темаңны, текстыңны китереп бирәсең дә инде, ул инде шунда диз- Үзе җыя инде. Үзе җыя инде. Ә Аннары мәйтәм, бастырып кеше- чыгаралар и каядыр барып. Кеше көнләшсен әле, менә безнең гимназиядә информатик дәресе татар телендә иде. Әйе, без ну, бездә гомумән бөтен дәресләр татар телендә иде. Барлык фәннәр дә татар телендә. Кеше бит аны белеп бетерми, шулай булырга мөмкин икән. Фараз информатиканы да, әле бейсик фәләннәрне без татарча өйрәнеп Безнең бу гомумән әле без мин хәтерлим, ниде э, төзелеш институтында сопроматында татар телендә укыган вакытларын. Факультетлар бар бит татар телендә, татар телендә. Ә менә мин күптән түгелне IT мәктәбенә укырга кергәнем. Авыр инде, аңлашылмый. Э, безгә бирәләр дәресләрне э, француз телендә, француз теленнән без аны субтитр итеп урысчага тәрҗемә итәбез. Аңлашылмый, баш эшләми, катты инде. Анысы карасам татар теленә тәрҗемә итеп була икән, шул француз теленнән.

Студент чакта, мөгаен, бер ун ел рәттән бу акцияне без Илфар Кәримов белән алып бардык. Илфар сәлам! Илфар сәлам! Алып бардык. Икебез дә студент. Мин өлкәнрәк, әлбәттә, ул яшьрәк ул вакытта. Хәзер дә шулай инде. Ул һәрвакыт миннән яшьрәк, ничектер менә шулай килеп чыкты. Ничектер үзгәрми бу. Ничектер үзгәрми бу ситуация. Һәм менә э, башланган, башланганда менә без алып баручылар буларак

Бар тик энтузиазмда бик күп еллар шулай эшләде дә. Ахыр елларда гына бәлки каядыр анда түләүләр, анда алып баручыларгамы, белмим, сценаристларгамы, оештыру өчен акчалар бүленеп бирелә башлады. Ә башлангычта ул бары тик менә шул, шушы энтузиазм аркасында гына күп еллар эшләгән проект. Менә мин шул искә төшә. Мин тагын өстәп үтәм, менә мисал өчен, Сәләт минем өчен шулай ук энтузиастларны, Бергә җыйган, бергә туплаган урын буларак һаман да мин менә аны искә алам, чөнки менә әле без күптән түгел генә теге Саф радиосы кызлары белән дә сөйләшеп утырдык. Җәүдәт абый менә ул вакытта, без йөргән вакытта, 2000 нче елларда инде, ул шундый оешма ясаган, менә анда һәркем үзенең ниндидер потенциалын тормышка ашыра ала. Мисал өчен, мин хәтерлим, бездә уның вакытта дискуссион клуб, журналистлар клубы, әдәби клублар бар иде. Һәм аны бөтенесен студентлар үзләре бергә җыелышып, КВНнар уйнап яталар иде, оештырып. Ниндидер анда ЧГК уеннары оештыралар иде. Хә, менә шундый пространство, кем анда үзенең теләгән эше белән шөгыльләнә һәм үзен шул эштә таба ала. Менә шуңа күрә хәзерге, менә мин карыйм, шул вакытта үскән кешеләр хәзер үзләрен шулай ук шул юнәлештә Каядыр таптылар, кемдер булып киттеләр, үсә алдылар. Хәтта менә шул нидә, кайчандыр менә Сәләттә, ниндидер клуб форматында башланган эшләре. Гомумән, әйе, менә энтузиастларны тәрбияләгән дип тә әйтергә була. Гомумән, энтузиастлар темасын сөйләгәндә, чыннан да Сәләтне әйтмичә мөмкин түгел дип уйлыйм мин. Сәләт турында бер-ике тапшыру төшерсәң дә була торгандыр, эшләсәң дә була торгандыр, чөнки ул шундый уникаль бер тарих. игътибарга эләгеп алдык шунда. Игътибарга лаек, чыннан да 90нчы елларда башланып китеп, шундый зур тизлек белән үскән һәм аның шундый бай тарихы. Мин анда ял итәргә миңа насыйп булмаса да, бик күп еллар мин сәләтне төшердем. Һәм сәләт фестивальләрен, төрле аланнарында булганга күрә, мин бөтен сәләтләрне бик ул вакыт чор сәләт кешеләрен Һәм әйдаманнарын бик яхшы беләм, ике меңенче ел башларында, шул ике мең, ике мең бишенче елларда булган буын, бик я, Шундый миңа, көчле буын булды ул, име? Шундый көчле буын, мин хәзер алар белән очрашам бөтен җирдә. Алар бөтен җирдә, кая барма, менә нинди генә эш буенча килеп чыкмыйсың, карыйсың, о, бу бит Сәләттән, о, бу бит Сәләттән, бу бит Сәләттән, шул буын сәлкешләре хәзер инде үзләре әти-әниләр һәм үзләре шикелле шундый балалар тәрбиялиләр дип мин инде Ышанам, өметләнәм, чөнки чыннан да алар чын мәгънәсендә сәләтле, алар энтузиаст, алар милләт өчен шулхәтле күп кызыклы проектлар тормышка ашыралар. Мин шаккатам. Чыннан да шушы кешеләрне белүем белән бик мин бәхетле, аларны белүем, алар белән таныш булуым. Һәм алар да мине сәркеш булмавыма карамастан хәтерлиләр, беләләр һәм үзләренеке итеп кабул итәләр. Хәтта минем менә шундый сәкешләрнең бит значогы бар. Шундый значогым да бар. Гәрчә мин сәкеш булмасам да. Ә мин булдым бит сәкеш. Син беләсеңме? Мин бик син бит син Айдаман да булгансыңдыр әле. Ансысы, юк, мин Айдаман ана түгел. Мин бит бөтенләй сәләтсез. Ә сәләтле кешеләрне алалар. И минем класстан 2-3 кеше йөри шунда сәләткә гел. Мин ничек бармыйм? Әтигә барып инде, әти, әй, сөйләш инде, бар инде, зинхар өчен, дип, әти сөяшеп, мине ничек тә тыгып биләргә. Мин биләргә бардым бер ел. Ә икенче елны, аннан соң уже студентлар булгач тын, без егетләр, кызлар белән студент булып бардык инде. Анда аерым палаткаларда яшәп, без берьюлы энтузиаст инде, энтузиастларның аңгыралыгы. Э, имеш тирки, Мисәле ул чишмә, чишмә суын күтәрәбез имеш дикен, анда шунда ике атна яшәп алабыз дип кидек инде. 14 көннән... Максат изге. Анда яңгыр яуды, тумысын сез. Әйе, 14 көннән җидесендә Яңгыр ява да ява. Бернинди ут ягып булмый. Ни вакытта әле ит ашыйдыр. Егетләр тушенканы байтып балта белән чабалар да име уртага. Тәлинкегә әйләнә. И бу шайт чүп-чүп палаткада. Әни дә килеп алмый име? Килеп алырга бу килеп балалар яңгырда утыра име? Юк, берсе дә килеп алмады. Без шулай яшәдек. Ой, рәхәт булды. Шундый палатка, учак һәм гитара, ул менә шулар һәм яңгыр. Туган җыр, бу хәзер һәрвакыт менә шундый йөрәкләрне, күңелләрне Иркәләп тора торган шундый. Менә аннары тагын шуны өстәп үтәсе килә. Менә шул энтузиазм дип йөрисең, йөрисең дә, имин бер, бер моннан бер шул 10 еллар элек инде туйдым мин бу бөтен әйбердә. Һәм мин ничә ел рәттән, бер 5-6 ел рәттән гел бизнеслар белән генә эшләдем. Ягъни мин юнәлешемне, эш юнәле журналистикадан киттем. Бөтенләй юнәлешемне үзгәрттем маркетинг юнәлешенә. Һәм мин акча өчен генә бизнес белән генә эшләдем. Һәм барыбер Сагындыра икән менә шундый ниндидер үзенең тәме бар дип әйтимме, ләззәте бар дип әйтимме, ул бәлки мазохизмның бер формасыдыр. Ләкин барыбер менә шул ниндидер шуның рухы, шуның атмосферасы сагындыра икән. Шуңа күрә менә мин бит инде хәзер теге бу тапшыруда Саф балалар радиосын тәкъдим итеп килгән кеше. Менә Алсу Бер ел элек миңа тәкъдим иткәннән соң, менә шундый проект эшлибез, балалар өчен радио, ләкин акчасыз, дигәч. Миңа нәкъ шул кирәк иде. Мин нәкъ шул турыда хыялландым бит, Алсу, каян белдең аны? Акчасыз эшләргә. Хәтта аның теге акчасы буламы дип тә сорау ничектер тумады да дигәндәй. Һәм менә мин карыйм, анда бөтен кеше, безнең командадагы бөтен кеше менә шундый шушы Атмосфераны сагынып, сусап килгән кешеләр. Менә Гөлназ апа мисал өчен, ул Төркиядә яши бит инде. Аңа ул сәлкеш. Әйе. Әйдаман. Ул сәлкеш булмый микән? Юктыр, Әйдаман. Әйдаман. Әйдаман инде ул. Ул Төркиядә яши, аңа теге татарларга якын булу, татарлар өчен нәрсәдер эшләү, Татарстан белән элемтәләрен саклап калу аның өчен бик мөһим. Шуңа күрә менә ул рәхәтләнеп, теге көннәр буе без аның белән зумнарда утырабыз, өчәр-дүртәр зумга кереп, аның белән аралашып. То есть ул аның өчен менә туган як белән элемтәләрне саклап калу. ысулы. Чулпан Яркәева, ул декретта утыра торган музыка белгече, өч бала тәрбияли. Аңа шулай ук менә бу потенциалын, булган потенциалын, ниндидер идеяларын, хыялларын тормышка ашырырга ниндидер җир кирәк иде. Ул менә шуны Соф радиода таба алды. Миңа кирәк иде милли проектларга үз өлешемне кертү. Ягъни мин инде теге бизнеслар белән эшли беләм. Ниндидер гомумән, нәрсәдер теге милләткә файда китерәсе килә бит, инде нәрсәдер эшлисе килә. Мин менә шулай кереп киттем. То есть менә бу һәм э, шул эшләү дәверендә дә мин э, нәрсәгә игътибар итәм? Күп очракта кешегә акчадан битәр кирәк менә нәрсәдер эшләү, нәрсәдер булдыру, ниндидер файда китерү. Ягъни менә мондый теге ниләр цельләр дип әйт, нәрсә дип әйтергә? Максат та түгел инде ул. Ул ценность менә. Кыйммәтләр. Әйе, менә ул кыйммәтләр өстенрәк тә тора акчага караганда. Мисал өчен шул ук радио өчен Приложение ясау мәсьәләсеме? Без ул приложение турында уйлыйдык, хыялланаек, ләкин аны ясар өчен күпме акча кирәген исәпләп карагач, бу әле тиз генә була торган әйбер түгел дип, без аны теге арткы планга куйдык инде. Булыр әле берәр кайчан дигән нигә инде. Ә шунда бер егет, тоже шул сәләттә булган егет, программист егет үзе чыгып, Мин сезгә приложение ясап бирә алам, әйдәгез ясыйм. Кеше үзе мөрәҗәгать итә. Шулай ук СММ белгеч менә безгә хәзер килеп кушылды Энҗи исемле кыз, Ногманова Энҗи. Ул татарча СММ курслар оештырып ята торган кыз. Шулай ук үзе чыкты. Минем сезгә, сезнең белән буласым, сезгә файда китерәсем килә. Әйдәгез. Димәк, чын энтузиастлар үзләре яны тагын әле магнит шикелле башка энтузиастларны да тартып китерә ала торган шундый көчкә ия һәм алар бит әле беләсеңме ничектер, минемчә, Чын энтузиастларда, аларда, аларның күзләрендә менә шул күренә теге чаткылар, бирелү, менә эшкә бирелү име. Минемчә менә монда энтузиастларның аларның күзләре янып тора, шуңа кызга кешенчектер үзе дә шушы атмосферада буласы килә һәм кушыла. Энтузиастлар шундый үзләренә тарту көченә иядер кебек миңа. Менә сүнеп алды, диде энтузиазм, имә Алсу. Ул бит менә шул булмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Рәхмәт алыргамы, җыеп бирергәме? Акча, акча кирәкми безгә, ди. Ярар. Рәхмәт әйтергә тиешме безгә милләт, мәсәлән? Ярый әле син моның белән шөгыльләнәсең. Рәхмәт. Ул Дисезләр? миңа, э, менә бит т минем игътибар иткән бар, гомумән безнең тормышта бөтен әйбер теге, м, күтәрелә, төшә, күтәрелә, төшә. Парабола инде, парабола. Әйе, әйе. Шундый парабола ф нигендә бара. Һәм энтузиазм да шулай ук, ул күтәрелеп китә, кайчандыр сүнеп китә. Менә хәзер, мәсәлән, шул радио мисалында да мин күрәм, менә теге этаплап-этаплап, ягъни кеше менә күтәрелеп китә, эшли, аннары бераз сүнеп китә. Менә шул вакытта аңа ничектер басым ясамаска, ниндидер көчләмәскә, мәҗбүр итмәскә кирәк. Һәм ул яңадан кире кайта. Ягъни, мәсәлән, мин шул радио кысаларында да китәм дигән уй минем бер ел эчендә бер 4-5 тапкыр булгандыр. Все, миңа нәрсә кирәк бу дигән. Нишлим мин монда? Синең теге минем ирем әйтә инде, әйтергә ярата, синең башка эшең, синең эшең эз бит инде дип. Синең башка эшең юк бит инде дип. Ә нишләргә? Менә мин булмасам кем дип мин сорау бирәм дә. Мин шо, мин эшкә шулай алалар. Син булмасаң, кем булдырсын инде? Ярар, тагын бер эшне алам инде үземә, тагын бер эшне алам үземә. Шулай дип йөрисең. Аннан соң менә Айсу әйтте бит, мин татарча сөйләшүемне алып бардым димиме? Миңа да эләкте ул. Буш. Эш алып бару, алып бару, алып бару. Хәм миңа тәкъдим иткәндә мин дә шулай бушка дип уйлыйсың бит инде, име? Алып бардым да, ә анда акчасы килә икән бер 6 айдан соң, 7 айдан соң килә икән. Миңа сорыйлар, Ләйлә картаңны бирәсеңме, җибәрәләр картаңны диләр миңа. Әйтәм, ә нәрсәгә? Дым мин таза читәшем өчен түлиләр. Аның өчен түлиләр. Мин анда чыктым, мин анда читәдем. Әти минем белән карап торды горурланып, әйтем, миңа шул да җитә. Миңа бүтән берәү дә кирәкми. Менә шундый моментлар да бар. Менә бу әйбер күп очракта ул дөрес тә түгел дигән мин хәзер нәтиҗәгә киләм, ягъни һәр эш түләнергә тиеш барыбер. Һәм шуңа күрә энтузиазмны бушка эшләүгә генә кайтарып калдыру, ул аларны кулланырга рәхәт. Әйе, энтузиастларны. Бушка башның волонтерство була бит инде ул, волонтерлар кебек. Энтузиаст ул чыннан да ничек янып китә, эшли һәм түләсәләр бик әйбәт. Теләсәләр бик әйбәт. Икенчедән, рәхмәт әйтсәләр, тагын да әйбәтрәк. Һәм син ниндидер үзеңнең эшеңнең прогрессын күрсәң, Әйе, үзең дә нәтиҗәсен нәтиҗәсен күрсәң, күрсәң, әйе. сиңа сиңа да бәхет килә. Шуның белән син инде ярый әле, мин моны эшлим. нәтиҗәсе, ниндидер нәтиҗәгә. Әле нәтиҗә генә дә түгел, шул нәтиҗәнең үсешен күрү дә бик мөһим. Ягъни менә башлаганда нинди иде, хәзер нинди, ә нинди перспективалары бар шул эшеңнең? Менә шулы, шуны теге масштабын күрсәң, ул бөтенләй икенче төрле булып китә инде барыбер. Эшеңнең нәтиҗәсен һәм менә шулай ук теге кайтавазлар, отзывлар, кайтавазлар. Әйе, кайтавазның төрлесе була бит. Менә хейт була, мәсәлән. Сезнең бармы менә ул соцфорау дисына, андый бер булмаса кирәк, монысы кирәк, әйе, монысын өстәгез дип язучылар? Менә хейт мәсьәләсендә. Юк, без бездә лә теләктәшлек белдерүчеләр күбрәк. Күбрәк әйе. Гомумән шулардан тора торгандыр тыңлаучылар да менә һәр Менә шул э, күңел төшеп киткән вакытларда, мисал өчен анда, все инде нәрсәгә, мәсәлән, шул ук Алсуның да бу проектны бит инде э, радионы оештырган кеше э, гаилә, Марат белән Алсу Галимовларның гаиләсе. Алар үзләренең тирәсенә безне җыйган кешеләр. Алсуның бер ел эчендә берничә тапкыр шулай әйткәне булды. Әллә туктатыйк микән? Нәрсәгә, менә нишлибез теге, нәти ничектер менә ку- кулы, Киртәләр әйе, кулы, бар бит инде, кулы барыбер. төшкән, шундый күңеле төшкән вакытлары бик еш булды. Ләкин шул вакытта менә а, отзывлар килә, шалтыраталар, и- бик ниндидер комментарийлар калдыралар, тыңлыйбыз диләр. Менә шундый кызык вакыйга булды тагын. Гөлназ апаның, э, Гарипованың э, ка- Мәскәүгә кайткан вакыты, я Татарстанга кайткан вакыты. Хәзер э, ул Мәскәүдә йөрим, ди. Метрода, метрода телефоннан сөйләшеп бара икән. Хәзер орттан миңа бер апа килде дә, сез бит Соф радиодан, мин сезне кичә радиодан тыңладым дип әйтә ди. Ә алар тәртипкә интервью бирергә барганнар, тәртип радиосына интервью бирергә. Мин бит кичә сезне интервью, э, сезнең интервьюыгызны тыңладым, мин сезне тавышыгыздан таныдым дип әйтә. Мәскәүдә бер татар апасы. Гөлназ апа әйтә, минем менә шундый Шок та булды, мин теге бик аптырап та калдым. Бер кебек тә. Әйе, әйе. Сез бит саф радиодан дип. Метро дигәч, нечкә төште. Айсылу бит инде 11 яшендә син телевидение эшләдеңме? 12. 12 яшендә телевидение эшләдең бит инде. Айсылу алып баручы гел телевизорда фәлән фсмәтән аны таныйлар. Үзе автобуста йөри. Шәхси водителе юк юк. Шулай дип сорыйлар кешеләр автобуста мидем. Сез бит алып баручы, сезнең машинагыз юкмы? диде. Айсә, Айсә, ә сез Әйе, авыл миңа башлыгы- 12 яшь һәм мин йөрим. Юк, юк. Ул Рульдә. сиңа 18 булган имеш. Ну, о- о, Кая барган Ә, инде син? шулай Син дисең. җавап- җавап бирдең анда, мин хәтерлим. Ә сез безгә ничә сум түлиләр дип уйлыйсыз? Йо, дөресен әйткәндә менә ул, э, гомумән менә мин хәзер үземнең теге эш этапларын карап чыктым да, мин энтузиаст. Мин чын Уйлап мәгънәсендә кара, үземне- иртәнге э, э, алып баручы булдың бит син, димме, телевидениедә. Әйе. Ничәдә чыгып китәр идең син? дүртләрдә торып, Эче петергә кирәк ич, чөнки иртә белән килеп, анда гримерка ашау һәм башкасы. Туры эфир. Туры эфир, ул вакытта туры эфир, хәзер туры эфир түгел. Әйе, ул вакытта. Ул бит шундый авыр туры эфирда булу. Шунда ничә тиен түлиләр сезгә ул туры эфир өчен? Ничә тиен? Юк, анда чынлап тиен юк. Юк, ул зур акчалар түгел, әлбәттә, әйе. Анда гына шулай гына эшләп, Әлбәттә, яшәп булмый иде, дип әйтәсем килә. Ан теге алып баручы, менә алып бардың да син, һәм молодец. Әйе. Алай, алай булмый. Алай гына. Ә кеше бит уйлый, машина алырлык дип. Аңлыйсыңмы? Юк, чыннан да укырга кергән, укырга кергәндә, э, беренче э, курска бит инде төрле яклардан килде э, курста э, группадашлар һәм алар чыннан да шулай дип уйлыйлар э, телевидание эшләгән кеше ул Акча эшли, күп акча эшли. Ул ничектер, гомумән анда акча эшләү дигән Мәсәлән, без хезмәт хакын бит инде ала башладык. Урнаша аласың син эшкә бар дип бит инде ничә яшьтә генә. 14-15. Юк инде. Нинди 14-15 шул Э, хезмәт нәрсә кенәгәсе кашан бирелә 18 яшьтәме әйе теге тулы хокуклы хезмәт хакы алу 18 яшьтә генә ә 12 яшьтән алып 18 э, яшькә хәтле анда ниндидер менә шул гонорар гонорар шикелле э, һәрбер сюжетта беренче минем беренчесен хәтерлим 100 сум иде Йөз сум. Э, ничәнче ел булгандыр, ул 99 ел булгандыр бәлки. Э, анда инде миңа бер 14 яшь. Һәм мин бардым да, шул 100 сумны алдым да. О, 100 сум. Э, телевидение бит инде Шамил Усман форумында урнашкан. Аннан кайтып барышлый Мәскәү базары. Шул 100 сум белән кайтып шатланып бардым да, күзлек күрдем дә кара. О, 100 сум тора. О, килен. Йә кайтып күзлек. Шундый беренче хезмәт хакы бик зур шатлык китәрдә ул дөресен әйткәндә миңа һәм мин аны хәзер дә хәтерлим димәк инде истәлекле шундый вакыйга булган йөз сум әтә аның менә шулай итеп ул күзлек белән мин бик шулай итеп горурланып анасым әйтәм менә күптән түгел башка килде бәлки ул безгә әниләрдән килгәндер әни белән без күптән түгел генә сбербанкка кердем мин анда банкомат тора һәм ул банкоматта татарчага тәрҗемәсе дөрес түгел инде менә Күзләрдән кан ага. Карыйсың тәрҗемәсенә. Мин бу Сбербанкка хат яздым. Ә мин хат язарга яратам. Мәйтәм, сезгә акча түләп, мәйтәм, тәрҗемә алгансыздыр инде сез. Монда хатадан хата, мәйтәм. Әйдәгез, сез безгә җибәрегез, без аны тәрҗемә итәбез әни белән, мәйтәм. Бушка сезгә. Дөрес кенә булсын. Чыннан да әни белән утырып, бушка бит аны эшләдек без. Бушка диясең булмаган инде. Ә нишлисең, менә мин, менә бөтенчә как будто бы акча да алып булмый аның өчен, аңлыйсыңмы? Бит аны кемгәдер кирәк ул, кемдер аны чыннан да... Менә бу безнең татарларның гадәте, аның өчен акча алып булмый дигән. Шуңа күрә чөнки ул безнең суперсила. Оказывается, кеше уйлый, менә бу миңа җиңел бирелә, Аның өчен акча алып булмый дип уйлый кеше. Аннан шуның өчен акча алырга кирәк икән. Менә мин бизнес белән эшләгәннән соң бер нәтиҗәгә килдем, син һәрбер шулай тәкъдим иткән эшеңнең ахырында сметасын да куярга тиешсең диеп. Менә мин сезгә эшли алам, менә ул шул хәтле тора диеп. Әле теге язып, сызып, мин сезгә аңа скидка ясый алам, бу бәя түгел, менә бу бәя дисәң. Шулай. Ташлама. Ташлама. Ташлама. Маркетинг монда, маркетинг. Юк, үзеңә акча сорап булмый. Менә мин бирә әйтә алмыйм үземә. Менә сорыйлар икән, Ләйлә, ничә сумга эшлисең дип. Үзегез әйтегез инде, менә Ильяс та мине чакырганда Дертфестка. Әйтәм, мин бит инде алып баручы түгел, мин каян белим инде ул бәяләрне. Әйтәм, ничә якла язасың, шуңа ризамы әйтәм. Түләгәнгә рәхмәт. Шулай дип йөрисең инде, менә белмим. Үземә бәя бирә алмыйм. То есть сез юк тәҗрибәгә түгел күп кешедә шулай гомумән һәрбер әле белгечнең дип әйтик инде төрле бәясе була бер үк эшкә ул түләүчегә карап түләүчегә карап алар сәләр ә кем заказчик кем шуннан чыгып бәясе билгеләнергә мөмкин мин сиңа шулай әйтә алам бу мәсәлән алып баручылар Мисалында. Ә, аңлашылды. Кем түли һәм шагыйрь. Менә алай чыннан да кемнең кесәсеннән чыга акча? Кемнең кесәсеннән акча чыга? Әйе, менә тагын менә энтузиазм милли проектлары турында сөйләшкәндә тагын шундый бер әйбер әйтеп үтәсе килә, кызык әйбер, име? Менә Соф радионы эшләтеп эшләтеп җибәргәннән соң, безгә берничә кеше әйтте бу әйберне. Ә нишләп сез проект бит болай тормышка ашырылмый диделәр. проект ничек тормышка ашырыла башта бизнес план әйе башта син идеяңны язасың планын төзисең күпме акча кирәк икәнен билгелисең аннан соң эшләмисең аны әйе вот вот менә мин дә шуны аннан соң эшләмисең генә инде утырасың да әй дисең дә ә болай ә? син уйламыйча башлыйсың да менә әйе беренче мәхәббәт кебек с головой әйе шуңа күрә уйласаң аннары эшләп тә булмый бит аны бик каты менә Бик күп яхшы проектлар менә шушы этапта, миңа калса, үлеп тә калалар, алар тормышка ашырылмыйча калалар. Бик Теге уйламаска акча, кирәк кайвакыт. акча эзлә, эзли башлыйсың, аннары моны ничек тормышка ашырырга, нинди инвесторга мөрәҗәгать итәргә микән дип спонсорлар эзли башлыйсың да, сиңа берничә теге юк дигән җавап килә дә һәм шул этапта син инде бу беркемгә дә кирәкми икән дип проектны калдырасың. Чөнки менә радионы эшләтә башлагач та, балалар өчен радио оештыру, то есть бу бит инде нонсенс, татар Күпме татар яши, күпме татар баласы бар, татар теле белән татар телле мөхит җитмәү проблемасы инде килеп туды, теге мәктәпләрдә татар теле. Ул билгеле бит инде, мөхит проблемасы бар икән. Ягъни, балага кечкенәдән татар телле мөхит кирәк. Шаянтова бар, теге балалар телевидениесе, ул бик әйбәт, ләкин син бит гел балаңны Татар матбугаты да бар. Әйе, но син бит балаңны гел телевизор каршында утырта алмыйсың. Ә радио бит сиңа аудио форматта гел фоновый режимда эшләп тора ала. Мон, моның бит инде кирәк булуы күптән билгеле. Һәм бу проект белән без инде теге радионы эшләтеп җибәргәннән соң гына ачыкладык. Бу проект белән йөрүчеләр булган, сметасын да ясаганнар, тәкъдим дә иткәннәр. Ләкин менә ниндидер этапларда ул эш гел тукталып кала торган булган. Ягъни шулай ук тормышка ашырылмаган. Ә без теге берничә кеше җыелдык та, дурак, дурак баштан дигәндәй. Чыннан да менә шундый энтузиастлар җитмәгән. Ягъни анда бәлки бер энтузиаст булгандыр, калганнары моннан ниндидер акча көткәннәр инде. Ниндидер, әйе, моннан буламы берәр безгә бонус, яисә юкмы. Ә монда җыелды чыннан да шундый кызлар, һәрберсен дә мин бик яхшы беләм ул кызларның. Алар барысы да шундый менә чын күңелдән, ихлас күңелдән Беренчедән анда әле үзләре дә әниләр бит әле. Әйе, менә әниләр бу да бик зур стимул булды. Алар менә ул ихтыяҗны үзләреннән чыгып аңлаганга күрә дә әле аның эффекты көчле булган. Бу радио нәрсәдән гомумән башланган? Ул менә Алсу башланды дип әйтим. Алсу ул Кызым тәрбияләгәндә, менә мин, миндә дә бар ул. Балаңа бит инде классик музыка тыңлатасы килә, аудиокитаплар тыңлатасы килә. Ә, мин, миндә, мәсәлән, ул әйбер җитмәде. Мин теге күбесенчә русчаны да тыңлаттым инде, урыс әйберләрен дә. Ә менә Алсуның шундый идея фикс иде, дөресен әйткәндә, гел татарчаны, татар мохите булсын, татарча гына сөйләшеп үссен бала, татар Классик музыкасын тыңласын, татар рекры җырларын тыңлап үссен дип. Ә нинди яраткан җырың, мәсәлән, нинди җырны куясың син балаңа, мәсәлән? Татар җырларын дисеңме? Менә минекеләр Алканат тыңлыйлар минем белән бергә. Алканат группасын? Әйе. Ә нинди җырын, мәсәлән? Тәкъдим итәргә, тыңлап алырга. Менә Язмыш Салават белән бергә җырлый торган. Менә бик яраталар минем балалар. Нәрсәсе белән яратасың менә бу җырны? Гомумән, миңа менә бу ике Алканат белән Салаватның коллаборациясе бик ошый, якын дип әйтим. Салават чөнки ул теге әтиләр, әниләр тыңлап үскән җырчы кечкенәдән. Әйе. Ә Алканат ул безнең теге үсмер чакта, ни мәктәптә укыганда, студент елларында тыңлаган, аларның концертларына йөргән. Ни менә шушы теге ниндидер ностальгия. Бу шундый ике бер җырчының бергә кушылуы ниндидер шундый Шәп микс. Әйе, шәп, әйе. Күңелнең ниндидер бик тирән э, кылларын тибрәтә торган. Айсылу, синең яраткан җырың бармы? Мин алай дип аерып бер җырны гына әйтә алмыйм дөресен әйткәндә. Ул мөгаен э, вакытына туры килә торган җыр булырга мөмкин, нидер менә бер периодта нидер бер җыр ошап алырга мөмкин. Һәм гомумән менә э, күп кенә җырчыларның җыр, ә җырчылар бездә күп, Чыннан да, Аллага шөкер, җырчылар бездә күп. Мин уйлыйм, менә башка милләт усал әйтмичә, артык җырладык, артык биедек. Юк, юк, чыннан да җырчылар бездә күп, начар дип сүгәргә мөмкин, тагын нәрсә дип. Ләкин бездә алар чыннан да күп. Һәм бездә алар әле төрле-төрле. Төрле. Аларның аудиториясе бар. Һәм мин менә уйлыйм, башка менә шундый безнең менә илебездә яшәүче милләтләрнең дә шул хәтле Җырчылар белән алар мактана ала микән? Шуның хәтле аудиторияләре белән шушындый индустрия, бездә бит шоу-бизнес бар. Нинди генә булмасын, ләкин ул бар. Клиплар төшерәләр, концертлар куялар, гастрольләргә чыгалар, күлмәкләр тектерәләр, композиторларга җырлар яздырып, ул, ул безнең чын мәгънәсендә менә ниндидер, ничек кенә булмасын, ул ниндидер рәвештә яши бар һәм мин бу очракта сорауга җавап бирмәскә булдым. Юк, җавап бирмәскә түгел, мин бу мин бит ул э, темада инде кайнаган кеше буларак, ул җырчыларны э, хит парадлар алып барган кеше. Хит парадлар алып барган, концертлар алып барган, гастрольләргә алар белән чыккан кеше буларак. Радиода куясыз. Радиода ул җырларны тыңлаган, ягъни әйе, менә ул плейлистлар булар барысы да алар белән таныш шәхсән. Чөнки э, тыңлаучы өчен җырчы ул Җырчы белән тыңлаучы арасында нидер бәлки булырга мөмкин ара дип әйтик. Мин бу очракталарны шәхсән белгәч, әле бөтенләй башка мөнәсәбәтләр. Аларның җырларына да башка мөнәсәбәтләр булырга мөмкин. Аларны да башкача ничектер кабул итәсең. Дусларча, кем беләндер тагын ничектер, име? Шуңа күрә һәрберсенең репертуарында барыбер концертлар булганда бигрәк тә, о, мин бу җырны яра... Сәхнә артында торасың. Аерым сәхнә артында торасың, сәхнә артында торасың, чыга, о, мин яраткан җыр, ул аны мәсәлән өч җыр җырлый, ну берсен тыңлап торасың, яра. Икенче җан җырлаучы, о, без сәхнәтне алып баручылар бибез. Менә аны күрергә кирәк. Кайвакыт аны куялар менә сторисларга, каядыр аны даими э, социаль челтәрләргә. Һәм менә шунда да алып баручыларның менә мөнәсәбәте җырга күренә. Концерт вакытында син күрә аласың, кайсы җырга ул э, тыныч кабул итә, ә кайсы җырны ул менә концерт саен ул инде ул ничәнче концерт бара ул җыр белән һәм шул концерт саен ул шул җыр астына биеп, нәрсәдер шунда шатланып басып тора. Ләкин барыбер кирәк җыр. Кирәк, менә ул җырны әле Юк, мин ачыдан җыр атамасын, атамасын чыгарып торам. Юк, бик алай дип кенә Бәлки Ләеп Дронның ниндидер җырын ятасыз. Юк, анда җырлар әйе. Куяд... Гел тыңлыйм дигән. Юк, куядыр, клиплар да бар бит инде, яшьләр тукталышында куеп җибәрәдер, әтинең җырларын да хәтта, ансы әйе. Һәрбер, дидер, ләкин аерып бер җырны әйтә алмыйм, Ләйлә. Ничек инде? Хәзер Корале авыр булды ул кешегә. Юк, менә миңа җыр нинди җыр ошый? Кем башкаруында мөгаен мөһим түгелдер. Юкка түгел, юкка түгел. Әйе, мин хәтерлим бит ул син яраткан җырын икән. Менә яратам, ул минем бала чакта пластинкалар. Безнең заманда әле пластинкаларга без эләгеп калдык. Ничектер әле бер нинди видео магнитофон дигән әйбер юк, өйдә пластинкалар. Һәм алар күп түгел, Ничә сум булгандыр, әйтә алмыйм. Кыйбат булгандыр инде ул, бездә алар күп түгел. Мин Лаймы Вайкулның пластинкасын хәтерлим. Пугачева булган инде. Э, Лаймы Вайкулның. Юк, ул бер җыентык иде. Ә, э, э, э. Ялгышмасам, ул анда Леонтьев белән О вернисаж, о вернисаж дип җырлый. Тагын нәрсәдер анда, тагын нәрсәдер җырлый, белмим, бер биш җыр инде. Пластинкага күп җыр сыймый нишләптер, гәрчә ул бик зур булса да. Һәм менә шунда тагын бер пластинка, анысы татар пластинкасы булгандыр инде күрәсең. Менә анда юкка тү, Гел юкка түгелдер дигән җырны кем башкаргандыр, хәйтә алмыйм. Аннары инде ул җырны кабатлап башкаручылар булды. Соңгы варианты миңа ошый Филүс башкаруында юкка түгелдер. Менә ул җырның миңа ошый эчтәлеге, миңа ошый музыкасы. Ул Ничектер, менә ниндидер оптимистик рух дип анда бар, ул күңел күтәреп, күңелне күтәреп җибәрә ул җыр. Төшенкелектә булсаң, ничектер уйланып йөрсәң, юкка түгел бит әле бу. Барысы да юкка түгел дип уйлыйсың. Әйе, тагын җыр дигәннән, менә мин хәзер алай сулы сөйләгәндә, Без бит клип төшердек. Бушка. Менә энтузиастлар тапканнар. Ничә энтузиаст таптыгыз әйдә сана? Ничә җырчы җырлады? Без дә яш май аенда безнең бит Soft Music дигән проект бар, хәзер бик яхшы. Менә музыка белән кызыксынган, татар музыкасы белән кызыксынган балалар өчен шундый лабораторияләр форматында эшлибез. Искиткеч менә алар ретро җырларны да җырлыйлар. Менә хәр как раз Yummy Music Band егетләре белән бергә алар 15 җырны яңарталар. Ә аңа кадәр татар академик музыкасын 80 ннән артык яңа, яңа дип инде, балалар башкаруында 80 ннән артык татар академик музыкасын яздырдык. Радиода яңгыратыр өчен инде шушы проект кысаларында. Һәм без анда бер җырны, Бездә яшәрбез дигән җыр бар. Ул җырны моннан 30 ел элек Венера Ганиева, Асаф Вәлиев, Айдар Фәйзрахманов, һәм Римма Ибраһимова, аларга Резеда Ахиярова аккомпанимировать иткән нидәр пианинода. Алар бу җырны яздырганнар язу ниләр композиторлар берлегендә 30 ел элек. Бу җырны яздырганда безнең Чулпан апа Еркәева инде радионың, ул анда кечкенә кыз булган, 5 яшьлек, ул анда булган, төшергән вакытта. Һәм Чулпан апа әйтте, әйдәгез менә шушы җырны балалар белән яңартыйк әле ди. Ретро клип ясыйк әле, ди. Һәм без бу идеябезне шул хәтле бөтенебезне канатландырды. Һәм без менә шушы аксакал җырчыларны чакырдык, аннары яшь җырчылардан Нини Илгизне дә чакырдык, Шәйх Разиев, Алинә Шәрипҗанова, Артур Исламов, Эльза Заяри. Шул безнең буын теге яшь җырчыларны һәм балаларны чакырып, саф музыкада катнаша торган шушы клипны яңарттык. Һәм бу менә җыр безне шул хәтле канатландырды дип әйтимме, рухландырды, ул шундый теге гимн шикелле җыр әле. Теге яшә урман, яшә болын, әйе. Күрмәгән булсаң, һичшиксез карагыз, табыгыз, әйе. Ул шул хәтле рухландыра торган җыр булды. Һәм балалар да менә шундый әйбергә игътибар итәм, безнең балалар белеп бетермиләр. бик күп теге хәзерге заман балалар әйтмешли классный әйберләр бар татарда, татар музыкасында, татар әдәбиятында, татар сәнгатендә, ләкин аны безнең э, балалар, яшьләр белеп бетермиләр. Һәм менә моны күрсәтү, балаларга аңлату, аларга бөтенләй гомумән яңа дөнья ачып җибәрә. Теге, менә шуны күреп тә рухланасың әле ул, менә бит ничек диеп. Мәсәлән, теге хәзер без бит инде шул иҗади лабораторияләргә йөрибез, сов музыка кысаларында. Хәм шунда бер көнне менә Айдар, Айдар абый Фәйзрахманов та килгән иде, теге Чаба, поезд Чаба җырын. Малайлар белән шулай җырлыйлар имет теге Ямиланың егетләре, балалар, Айдар абый үзе утыра. Касканы чыга, сиснисең. Менә шундый менә атмосфера, менә шуңа карыйсың да име, һәм аңлыйсың, вот теге зрәгә түгел, теге ни зрә, юкка түгел, юкка түгел бу дип уйлыйсың, әйе. Тагын шунда бер кызык фикер туды, туды түгел, ул фикер беләм инде, әйтәсем генә килә, урынлы булыр дип уйлыйм. Ә, менә безнең бик күп ә, талантлы шәхесләребез, алар, ә, әлбәттә, бик күп эшлиләр, аларның бер нәрсәгә вакытлары юк. Алар э, бер караганда ниндидер эшләре инде чыннан да ул зур-зур акчалар тора, шулай бит. Ә менә кайвакыт менә шундый эчкерсез, ихлас идеялар, аларны Ие. кубарып, менә утырган җирләреннән та- кубарып, менә син аларны җыеп китерәсең дә, алар Га акча да кирәкми, алар вакыт та табалар. Алар менә чын ихластан шушы синең идеяң белән янып, бу эшне башкарып чыгалар. Һәм андый мисаллар бик күп була, мин анда үземнең теге танышларда да күрәм, идея шәп булса, акча мәсьәләсе гомумән әллә кайсы планга китә. Менә шул кур Куркып йөриләр эйе. кайберәүләр, ой, ул күп аладыр инде, ул аңа килеп тә булмыйдыр инде, аның эше күптер инде, фәлән. Ә менә синең идеяң шәп булса, Ул вакытын да таба, ул бөтенесен икенче планга куя. Теге башкалар көтеп тора. Һәм башкаларның әле ишеткәне дә бар. Син нишләп йөрисең инде минем җырны эшләмичә? Ә ул Ә искәлме бар монда минем? Зөлфәт Хәким, беләсеңме? Бирмәгән бит Байбулатка җырын. Кайсы җырын? Нәрсә булды сиңа бүген? Читлек теге аслы кошым. Анда ул ул төшергәннәр инде, ул җыр белән төшергәннәр бер эпизодны ул, эпизодны җыр бигән эпизодны. Шул җырга булган икән. Шылтатып сораган Байбулат, юк ди инде. Димәк, идеясы. Юк, димәк, җиткермәгән. Җиткерелмәгән. Ахырдан әйтте. Димәк, шалтыратмаска кирәк булган. Чыгарга шалтыратмаска. Яңа күрә шундый җыр, көчле булыр иде. Миңа шундый ул җыр, мин ул җырны яратам. Ул урынлы булыр иде. Чөнки чыннан да Убитанда теге талашкан моментта алар бии башлыйлар да кочаклашып. Туры килә дә нәрсә? Куеп җибәрәсең инде үзлектән. Шулай. Төрле кеше дә була. Юк, төрле кеше була ала. Ләкин ничек итеп монда бәлки җиткерү дә, моменты да. Аңлату да, әйе. Әйтәм бит, мин усалга язам, мин усал кил әле монда подкастка дим. Юк ди дә куям. Юк ди дә, төрлесе була. Әйдә шалтыртабыз хәзер. Син тыңлыймсың? Белмим. ләкин мин шундыйга илһамланып киттем энтузиазм хәлле көчле минем хәзер энтузиазм хәлле көчле сез син безнең продюсер буласың килмим подкастына безнең продюсер кирәк кунакка чакыра торган юк короче деген уйларга кирәк шулай җавап биргән уйларга Юк, мин бит былай да сиңа кайвакыт э, нитеп. Син миңа гел булышасың. Әйе, Ул мин- вакыты мин чыккыч. булышам, өч Безнең уйлама. бар. Мин булышам. Буларның семейный разборкалары да булсын да без аннары дәвам итәбез. Безнең гаилә чаты бар, безнең гаилә чаты бар. Анда туктаусыз. Бу сүз ничек тәрҗемә ителә? Монда дөрес язылганмы? А, Әйе. Бу кешене табыгыз. Бу кешене моны- моны фотога төшереп җибәрегез. Бу китапны табыгыз. Туктаусыз ул, Мин туктаусыз. анда э, гаилә мөнәсәбәтләренә караганда ниндидер идеялар, э, фикерләр алышу бик э, Әйе, һәм көчле. әтинең менә мондый лайклар гына чыгып бара миндә шулай мин күп мин күп сүзле түгел күбрәк без анда язышабыз язышабыз күбрәк смайликлар күбрәк смайликлар энтузиазм турында сөйләштек име кара кызлар һәм безнең шундый рубрика бар аны менә бөтен кеше ярата особенно ильяс гафаров Сәләм монда. Безнең Юрау дигән рубрика бар. Дүрт китап. Сибгат Хәкимнең китабы бар монда име? Ялгызлык китабы. Аннан соң Батулла турында сөйлибез инде гел. Һәрбер подкастта Батулла бар. Шуңа күрә менә Батулланың китабы һәм Хаит Такташның. Ә без сайларга тиеш. Әйе. Сайлыйсыз, беренче сорау кирәк. Нимә, нинди сорау бергә уртак? Һәм китапны сайлыйсыз да, ачабыз һәм юрыйбыз.

итмиләр дип әйтә алмыйм мин. Ярдәм э, барыбер проектны күрәләр. Менә шул ук мәсәлән без бит инде студияләр теләктәшлек күрсәтә радиога, чыннан да. Хәзер күпме радиоларны без карасак та, шул ук тәртип, китаплар һәм э, төрле тавыш яздыру студияләре. Менә Ильяс Гафарга бик зур рәхмәт дигән мин мюзик тәртип радиосында яздырабыз, китапта яздырабыз, теориядә яздырабыз, риф рекордста яздырабыз. Э, ягъни без референслар, юк, алар юк. Теория сәләт, риф сәләт. Монда шулай ук теге кызыклы бер момент. Нетворкинг инде. Юк, китап дигәч тә, шулай ук сәләткә якын э, иптәшләр. Э, безнең анда Ислам Миргаязов сәләттә инде кемдер Ялгышмасам, бик э, шулай ук. Юк, шуна да, бит студияне китаптан сорамыйбыз бит инде, студияне кемдер бирергә тиеш сезгә шуңа эшләп. Кемгә карап, менә усал карап утырырга кирәк. Кемгә? Кемгә төртергә кирәк? Менә бу кеше белән бит. Проектны тәкъдим иттек бит инде президент рәискә дә безнең президент рәис аппаратына да, шулай ук Марат Готовичка бөтенесе дә теләктәшлек белдерәләр, проектны күрәләр һәм моның кирәк икәнлеген Э, бөтенесе дә аңлыйлар э, ләкин менә менә сезгә студия шунда эшләгез диеп әйтә алмыйлар дип әйтимме соң менә аны бит инде э, аның чишелү юлын без үзебез тәкъдим итәргә тиеш аларга иә менә шул этапта безнең хәзер ниндидер тоткарлану бара дип әйтимме соң без аның бәясен дә исәпләдек ләкин ул зур сумма чыга Менә шуны хәзер ничектер, ниндидер теге... Бәй, икешәр почка булганда. Нинди авырлык бар инде? Шуны инде бер команда энтузиаст булганда. Энтузиаст, энтузиастмы сез юкмы? Исбатлагыз. Инде. Ахыр чиктә. Ризалашам, иде студия турында сорыйк. Юк, шуннан да, ну, минемчә монда радионың башлап йөрүчеләре дә, радиога катнашы булган без Әти-әниләрдә дип әйтик инде, чөнки балалар безнең яздыралар, без төрле студияләргә барабыз. Һәм безгә анда да бик рәхәт. Безгә бик рәхәт, без Ильяска барып та яздырабыз. Бик яхшы, ләкин чыннан да үз өең булу, үз өй булу бик кирәкле әйбер. Ниндидер урының булу, кайдыр Өйләнү, кайдыр очрашу, Әйе. ничектер а, бер Менә без почмак хыял, булырга тиеш. хыялланып утырабыз инде, менә теге э, үзебезнең студиябез булса, э, теге Гөлназ апа хыяллана инде. «Ах, Студия булса, без анда чыкмыйча, теге Әйе. 24 сәгать яздырыр идек Менә име, кызлар, Микрофонны ди. кабызасың да, Әйе. яздыр гына, аннары берсе монтажларга тиеш булачак. Анысы да бар, әлбәттә. Ләкин чыннан да ул шундый Чыннан да, менә беләсезме кем җитми? энтузиаст монтажерлар җитми. Миңа шундый кирәк алар, шундый кирәк. Мин мин кирәк бу саф радиога да. Кирәк, менә бик кирәк, бик кирәк. Чөнки менә безнең командада иң еш алышынып тора торган энтузиаст кеше ул безнең монтажер. монтажер. Ну, чыннан да аның эше дә авыр. Чөнки аның эше бик авыр. Аның эше иң күбе. Чөнки безнең барыбызның да эшебез ул теге килдең дә килдең дә оештыру. Ә син тыңлап кара, монтаж ясый торган ток шоуларны җыя торган кешенең аның эше менә көндәлек эш аның әйе ул бит инде ул аны гел җыеп җыярга тиеш то есть ул бит инде дәвам итә торган бик игътибарлы булырга тиеш анда ниндидер теге нәрсәдер сүзме яисә ялгыш ниләр эләктереп алырга кирәк чистартырга кирәк Бизәргә кирәк. Хронометражны карап торырга кирәк. Бизәргә кирәк әйе чыннан да. Ул бик кат, ул бик катлаулы эш. Анда интузиазм. Балалар радиосы өчен тагын да катлаулырак, чөнки балалар өчен контентны һәрвакыт аудиоэффектлар белән, тавышлар белән бизәргә, әйе, әйе, әйе, тотып торырга кирәк. Шуңа күрә ул аның су аеруча да бик актуаль мәсьәлә. Бәлки монтажер турында сорыйбыз. Икесе бергә. Икесе бергә. Икесе бергә. Нинди син ни китапны сайлыйбыз? Хәзер монда чыга гомер булмаячак әйбер дигән. Ялгызлыкны сайласагыз, шул чыга обязательно. Монда самый позитивы нинди китап? Батулла. Идегез Батулладан сорыйк инде. Әйтегез. Битен әйтәсеме, юлын? Әй, син әйт битен, син әйтерсең юлын. Әйдә, 78-нче бит. Ә синең? Өстән 5-нче юлны карыйк әле. Яратам шундый өстән дигән кешеләрне, кечкенә соннарны әйткән кешеләрне яратам. Тек, э, Нәрсә? Әйт инде. Бир үзем укыйм.

Әйдә әйтмибез, әйдә әйтмибез. Без әйтмибез. Әйдә без моны ничә э, безнең әлеге видео ничә комментарий, ничә лайк җыйса, ничә карау җыйса әйтәбез. 300 лайк җыйса, Моны фотога төшереп җибәрерсез. Әйдә. Әйдә үзем төшерәм. 300 лайк җыйса, дуслар, без менә бу юлны язачакбыз һәм э, закрепленный комментарий итеп эшләячәкбез. Бу Күрәсең, төшерәләр котыра Бу бит монтажер турындагы сүз. Кем сезнең ха монтаж? Монтажер безнең хәзер минем ирем Илмир. Әкәмәт. Менә шундый хәлләр беләсеңме? Туры килә ул. Бик туры килә. Әйтәм, туры килә ул. Әйдә хә, икенче беттеме юра ул? Беләсеңме? Без Айсу белән көлгәндә гел елыйбыз. Айсуның да күзләренә яшьләр килде. Минем дә күзләремә яшьләр килде. Таш без көлсәк, бу бик кызык булды бу. Әйе, моннан ничектер күчеп китәргә кирәк. Менә акча булмаса, нәкъ шулай булачак. Әйе. Юк, чыннан да ниндидер кешеләр волонтер буларак эшләргә тиеш. Мин үзем дә әллә ничә ел волонтер булып йөрим. Име, ул менә кайсыдыр эштә туры килә. Ләкин менә күп очракта дизайнер, монтажер, оператор, аны кул белән эшләп торган кешеләргә аларга По любому килергә кирәк, чөнки алар вакытын күп итеп сарыф итә. Әй, алар вакыты күп китә, аларның вакыты да һәм нидер менә э, эшке көче дә күп китә шушы эшне. Менә аннары тагын э, мин мәсәлән акча бирсәләр инде беренче чиратта түләр идем тагын э, мәсәлән Гөлназ апаның эшенә, чөнки ул безнең программалар белән теге бөтен җәдвәлне тапшыруларның программасын Гөлназ апа эшли. Һәм алар ул программаны Теге нинең Софрадионың бөтен программасын төзүгә Алсу белән шундый күп вакыт сарыф иттеләр. Алар узган ел җәй буе шуның белән утырдылар. Һәм нәтиҗәдә менә шундый тапшыруларның программасы төзелде. Мәсәлән, яшь үзенчәлекләре дә искә искә алып, әйме? Аннары жанрларны да исәпкә алып. Көннең теге нинди хәерле иртә, хәерле көн, хәерле кич, хәерле төн, бөтенесен кертеп, һәрбер баланың те кайчан мәктәпкә бара, кайс кайса кайчан мәктәпкә Шундый авыр эш. Әйе, менә шундый авыр эш. Әле тагын Гөлназ апаның бу ни иде, инициативасы иде, әйдәгез ди, башка сәгать поясларында яшәүче татарлар өчен төнге вакытын да файдаланыйк. Һәм шул нәтиҗәдә Җир әйләнә дигән төнге программалар туды. төнге вакытта. Чөнки тыңлаучылар арасында чит илдә яшәүче татар гаиләләре шактый. Мәсәлән, Канададан, Америкадан, Дубайдан, Төркиядән, Германиядән, Европа илләреннән бик күп тыңлыйлар. Һәм бу алар өчен регионнардан да бик күп тыңлыйлар. Менә хәзер 26 мең уникаль тыңлаучы радиода ай саен артып бара. Һәм аларның зур саны инде 26 саны, әйе. Менә без әле хәзер дә исәп э, искә алабыз Алсу белән. Без беренче тапкыр бу проектны э, Соф радионы тәкъдим иткән идек Марат Готовичка. Э, июнь аенда Э, июль айында э, туган тел форумында вакытында һәм ул вакытта безнең уникаль тыңлаучылар сон өч мең ем сон э, эс саны инде геометрик рәвештә һәм безгә марат готович әйтә инде Ә менә кайчан бу сан 100 мең була ди. Һәм без Алсу белән ай саен карыйбыз да, аһа, якынлашабыз, 100 меңгә якынлашабыз. 100 мең булганда сез аңа смс җибәрегез инде, 100 мең булды дип. Әйе. Матур саннар, миңа мин яратам андый саннарны теге күп билгеләп барырга. Әйе, үзең. Менә шуңа әйтәм бит теге э, үз эшеңнең нәтиҗәсен һәм прогрессын күрү ул тагын да канатландырып җибәрә. Мисал өчен без хәзер э, радио башланганда тапшырулар нинди сыйфатта иде һәм хәзер нинди сыйфатта. Шулай ук Менә алып баручыларның үсешен күрү дә, балаларның үсешен күрү дә бик рәхәт. Чөнки, мәсәлән, Фәридә, Фәридә, без Фәридәгә вообще, Фәридә квантовый скачок ясады дип, без аның өчен вообще сөенәбез, чөнки күз алдында үсте. Менә Фәридәнең беренче тапшырулары һәм хәзерге тапшыруларын тыңласаң, ул э, теге җир белән күк арасы дисәң дә буладыр. Чөнки бик нык үсте. Фәридә үзе дә үсте, осталыгы да үсте. Ул бит нинди бала өчен дә ул нинди зур тәҗрибә. Әйе, әйе. тапшыруга әзерләнү интерешу менә софра видеосына йөрү фәрдәнең аның баш фикерләве фикерләве үзгәрде логика дигән мантык дигән әйбер барлыкка килде нәрсә сөеп ала уйлана ала элек әйе юк дип кенә җавап бирә торган бала име Хәзер рәхәтләнеп аның белән сөйләшеп була. Ул яшьтәшләре белән таныша. Ул алар белән очрата. О, мин бит аның интервью алдым. Алар да аны таный. Ул шулай ук шундый теге балалар өчен бик кызыклы. Аннары менә э, тагын кызыкны, кызыклы әйбер. Мисал өчен безнең бик бик озак хыялландык, үсмерләр өчен тапшыру эшлисе килә дип инде. Үсмерләр өчен вакыт бар. Ул вакытта без альтернатив җырларны гына куя идек инде. Ә ниндидер шундый тапшыру, җанлы тапшыру эшлисе килә. Һәм Сәләткә багышланган тапшыруга килде Әдиатуллина Алисия, Алисия килде интервьюга. Мин Алисиянең үзен дә ошаттым, тавышын да ошаттым һәм аның теге микрофон каршында эшләве бик ошады интервью вакытында. Мин әйтәм, әйдәгез Алисияне чакырабыз да, аңа теге яшүсмерләр тапшыруын бирәбез. Без Алисияне чакырдык, Алисия ризалашты һәм Алисия үзе белән аннары Зәйнәпне алып килде, Хөснуллина. Менә хәзер алар икесе Бергә алып баралар һәм шундый җанлы тапшыру килеп чыга, кунакларны да табалар, үзләренә кызыклы темаларны күтәрәләр һәм шундый менә тыңларга рәхәт. Яшь буын журналистлар тәрбияләүче радио дәли ул. Яшь буын энтузиастлар дип әйтергә кирәк. Шулай дисәк тә була. Кайнатма.